Doktor Beg, rewşa bavê min baş e. Çima ew qasî berdewam kir? Emeliyate giran derbas kir. Li emeliyatê de dilê nexweşê me sekinî. Nika li Dayê! Dayê! Hemşire xanım! Hemşire xanım! Nigê weke, berdin, berdin. Dayê! Hemşire xanım!

Mîrza tu ji êvarê we li kurê yî birazî? Te mesela yî bo çawa kir? Apo ez li dûyî me. Me bi Îsê te şer kirî. Tiştekî muhîm tune Apo. Îboyê bênamûs wisa kir. Na Apo. Min mîna got. Ez li dûyî me. Wê demê kî wisa kir Mîrza? Ez û Baran me şerekî giran kirabû. Tu û Baran vana êdîş qeydê derxistin. Serwê wan keça min rabû mal terk kir û çû û nav alemê de jî min rezîl kirin. Xalid axa, Xalid axa! Tu ji xezeba Bişar xilas nabî. Serhat te çi kir? Min çi çi kir? Veka ku te ji bîr kir. Ew keçek li pandeh sala li benda te ye. Nizanim Temo, wele nizanim ya. Hê ji bîr neke, ewqas sal kes li benda kesê namîne. Hê te hêlîn dît? Hê lê xist çû. Ya mesela hêlînê hinek cuda ye. Rewşa min tevlihev venek ya. Lê heger tu berz çawe wê nebî dikare benda te bisekine. Ê lê te her rû berz çawe wê bî tişkî nekî nasekine. Baranê min. Çi bû? Bavê te çawa bû? Doktor li cem in. Înşallah wê baş be. Baranê min. Berfîna min. Ez a ber mirî me. Çima vana dora min digirin? Dayê, ez qurbana te bim wane bêje. Xalit axa, xwe bernede. Li van deranan nehêle. Baran, bexkê min çawa bû? Ev jî li hundir e dayê.

Telefona xwe veke xale, telefona xwe veke. Kerem kapê bişar. Berfîn tu yî? Ji xalet re bêje ez di qafê benda wî me. Apê bişar. Bavê min niha nikare were qafê. Çawa nikare ya û jê re bêje ez benda wî me. Apê bişar em niha li nexweşxaneyê ne. Nexweşxaneyê? Çima xêr e? Em ji bo neqla êlîkê hatin nexweşxanê. Lê bavê min qirêza dil derbas kir. Niha di qoma de ye. Çawa? Xalê di qomayê de ye? Belê. Wey mala min ê! Em çi bikin Apo? Mîrza, em Serhad jî bigirin. Zû emer nexweşxanê. Nexweşxanê? Em paşê herin vê baştir ne Apo? Na, na, na. Roja dijminatiyê jê ye, roja dostaniyê jê ye. Îro roja dostanî ye. Tu çawa bixwazî bira wisa be Apo. Wah, wah. Tu sicê min tune. Ez ne sebebim Baran. Ez zanim Meryem. Lê tu ji diya min fêm bike. Yekî nêvî wê çar zala cêve şartiya. Bişla mêrê wê. Temamê jiyanê wê li ber Sikratê ye. Baran, ez ne sebeb im û ev du mehe ez weke yeke beyom li vî bajarî digerim. Ez tenê kurê xwe difikirim. Tu kes weke kesek beyom li te nanêre Meryem. Her kes bi êş û keserên xwe re eleqedar e. Ka te digot evax mevax perwere Ka te digot mîrovên vir deriyê xwe ji her kesê heta dawiyê vedike? Ka baran ka! Ev e Merwan perweriya we. Meryem, te ev zarok çar sala ji min veşart û tu niha tê min û însanên vir mehkeme dikerê? Ez tu kesî mehkeme nakim û tu kes min eleqedar nake. Kurê min bide min, ez herim. Kurê me Meryem, kurê me. Û em ê li ser wê meselê jî paşî biaxivin. Binêreyî bo. Hemû karê me hiqûqî be, vê ji bo te baştir be. Ew ez jî dixwazim. Elbet Orkîno daha baştir be. Îbo, em nîvê deynê berê niha ji bîr bikin. Paşê bipeyivin. Ez vî qencê ji te re bikim. Niha çiqas deynê te heye, nîveyê wê bide, ez ê Bişar axa îkna bikim. Ew ê din jî em ê bêjin salek din. Niha çiqas e deynê apê Bişar? Sêst û pênceh hezar e, lê oqasa pereyê min tune ye. Nîveyê wê niha dixwazim îbo. Tê bidê ku Bişar axa hem mesela gullebarandina otelê ji bîr bike, hem jî canê te bibexşîne. Te fêm kir? Yaw temam. Ez ê heta du saetê nîvê bidim. Yan ji nîvê din jî heta sar kî nadim. Temam. Tu bide xwedê mezin e. Doktor beg, rewşa Xalid Pak çawa bû? Qelbê wî dîsa xebitî, niha ji berê baştir e. Ya Rabbî!

Kurên dema berê de li vir hostekî pir mezin hebû. Navê wî Dîkran bû. Ew wî digo, Heta xwîdana mirov nekeve nav hiriyê, ew hirî cî nabe. Û heta mirov dehf nede, hirî hev nagire. Mirov jî wisa. Ne hev cayê mirov bi hev ve bizeliqe. Her çi qas tu wan bi hêsirê çava av bide jî. Niyeta min ne ew e kurên. Ez dixwazim her kes cemhev bin. Em hemû cemhev bin. Tu naxwaze em cemhev bin. Tu dixwaze wek bê hûriyê em bi hev ve bizeliqin. Lê tu kes vê yekê qebûl nake bavo. Çawa naxwazim kurê min? Ma çiqa emrê min maye? Ez îro heme sibe tune me. Xwedê emrê dirêj bide di bavo. Kurê min. Ha mesela îro Xalid bik. Qelbê wî sekiniye. Belkî sibê dora min be. Çawa kengî? Ez îro ji bo hesab pirsim çûm, mihîm bû ku nexweşxaneyê. Nihal ku ne? Beriye deh deqiqe. Min telefon kir berfîn derket. Got em hemû nexweşxaneyê ne. Dika em jê herin wê çaxê.

Temam. Heta bîst û çar saetan naelin kes apê Xalit bibîne. Berfîn ew jî çûne malê. Em çi bikin? Mîrza. Kerem Kapo. Em jî vegerin herine otêlê. Lê bi êvarî em herine malê. Temam Apo, ser çavan. Selam aleyküm Keko. Ez dikarim li wîya binêrim. Waya. Na na ne wîya. Ê din. Erê. Serçe wase. Hadi bi xatirê we.

Erê weleh cemî diye. Ê weleh cemî diye çayê te. Ma ti henekê xwe bime dikî. Weleh ez te ji Apê Xalit re bêjim, Apê Xalit nayle ti ningê xwe bi qafêxînî. Ya bila Apê Xalit niha wê saetê were, bila min hema bavêje. Yo kuro di here here, here me re çayekî germ bîne. Yo temam lo, ma hûn biecî. Ê hê, de bîne bîne mêvîya te ne. Merwan. Bura çiqas xweş e. Tu jî xweşikî şêrîna min. Mervan ez pir şa bûm. Kerem ke. Şîrîna min. Ew ji bo te ye. Merwan ev çi ye? Ji bo tu kurek bidî min. Ji bo çi? Ji bo tu kurek bidî min.

Erê, ka em lê binerin, piştî pênc sala Merwan çi kirî ji min re? Zewqa te jî maşelle. Yanî. Ev çiqas pere ye? Çiqas? Dede jî perî wî berde lê teeciband. Erê welle, waya ne kêmî sê çar hezara ye.

Derbasî bi Gulistan xanim. Sax bi bi şer bêk. Mala te ava. Çawa çêbû Gulistan xanim? Xalit beg gelek baş bû. Çi bû? Wele ji bo kurik ket emeliyatê. Ji bo îlikê bide kurik. Paşe doxtorî ji emeliyatê derketin gotin qelbî sekiniye. Paşe nizanim bê çi kirin. Qelbî dîsa lê da. Lê niha nexweşxanê ye. Nîşanê me jî nadin. Wellehî zehmet e. Xwedê şifayê bide. Mala te ava bi şerbek. Mala te ava. Rewşa kurik çawa ye?

Gulîstan xanim, lazimiyekî, îhtiyaciyekî hebe bibêjin. Em hazir in. Mala te ava Bişar beg. Mala te ava. Be bi xatirê we. Ser çava. Derbas bûyî be xaltîka Gulîstan. Xwedê te bihêle kurîn. Baran abi, hûn dîsan çûn nexweşxaneyê? Na, lê ez ê neaherim. Ez çi bikim kes neba, ez qafê bigirim. Bigire û here malê. Temam ez tê. Meryem tu çi dikî? Baran, min bibe cem kurê min. Ez kurê xwe dixwazim Baran. Temam, em ê erin temam. Hinek sekan be.

Ne bi xatirê we. Baş e kurê min ser çi'e ba. Ev ji bo çi digere yaw? Elo, çi bûyî bo? Elo! Merwan, te çawa kir? Tu bi şer re peyivî? Belê, belê. Temam e, pirsgirêk tune e, ez peyivîm. Ê temam, wê demê şev baş. Temam hadi şev baş. Lê îdî bi şev li min negere, temam?

Ka wê telefonê bide min. Şîrîna min welle zilamek bû. Mervan telefonê bide min. Aşter şîrîna min a. Hûm, Îbo. Xwe dê zani navê kîjan jinikê ye Îbo. Ka em lê bigerin. Bêdengê Îbo çawa ye. Mervan. Çima telefona muvekilê te girtî ye? Ji ku zanim Şêrîna min. Mervan.

Mervan, te çi kir mazo çi îbo? Îbo? Ez ê hel bikim apo tu qet meraq neke. Vê meseleyê ji min re bihêle. Mervan, tu çi dikî bike, berê min jê bistîne. Tamam apo, tu qet meraq neke. Niha bi xatirê we? Qur bî. Serhat kurê min. Ez û tu jî em herin cîkî ji xwe re rûnin biaxivin. Babo te çima me anî vir? Kurê min, ez û Rehmetiyê diya te li vir derê me hev dî. Ciloma ji min re cîkî pir taybet e. Kurê min, ji roja tu hatî ez û tu em qet rûne niştin me xeber neda. Malûm e ji kar û emelê dinyayê tê çi bikî? Ez ê çi çi bikim? Berfînê. Kurê min, Berfîn ev pazdeh sal e Lîvya tê ye. Dixwazim tu bizewjî. Babo min hê jiyanek saz nekiriye. Kurê min mirov tenê bi serê xwe nikare jiyanê saz bike. Gerek tu bizewicî. Babo mesele ne ew e. Ez dixwazim karê xwe bikim. Kurê min çi hevcê karê ye? Ji xwe mal û milk û serwetê min heme ji te re ye. Lê kêmasiya te ew e ku tu bizewicî. Babo tu çi anî? Bavo? Doktor Bekir, çi bû bi bavê min? Emeliyatek bi zehmet bû. Pişta qelbê bavê we sekinî, xûn nêçû damerên milî û mêjiyê wî jî. Yanî empolî bûye. Empolî

Elo, Amojin. Mirza, bêje kurê min. Amojin hêlin li wir e? Ger ez maqiq pira bipeyivim. Kurê min welleh bi kesî re napeyive. Tenê bi Sara re dipeyive. Berî nîv saetê pê re axifî. Amojin, welleh pir miyûm e. La îlahe îllallah. Hêlin! Hêlin!

We çi kir? Yê va ez jî tê. Tu jî tê? Na dayê ne hewce ye, ji xwe ve em derketin ji nexweşxanê, em tên malê. Keça min, te çi ba ji berê de negot, menê hazirî bikira. Babo berfîn Kurê min tu berfîn navê em yekê dî bînin ji te re. Na babo ne ku ez berfînê naxwazim. Lê ez dixwazim ser lingê xwe bisekinim, karê xwe bikim û perê xwe bi xwe qezenc bikim. Kurê min, ez zanim tu ji pereyê min hez nakî. Lê berfîn gunê ye û gunehî wî jî strê te de ye kurê min. Ji bîr a neke. Temam. Ez ê biya te bikim bavo. Lê gerek berê ez bi berfînê re bipeyivim. Ey kurê bavê xwe. Suuda kurê min çima ewqas xera ye? Xwedeyo, min çi guneh kir? Tiştek naxwazim. Tenê ruhek biçûçik dixwazim ji bo kurê xwe. Xalid beg! Tu bi xêr hatiye mala xwe. Sağ bi Gulistan. Sağ bi. Baran! Çi bûye bi bavê te? Çima name şe? Beg doktor got belkî çend rojan wisa be. Wê xwe jî bimeşe. Agidê mala min. Rabe, bimeşe. Bigere. Înşallah Gulistane, înşallah. Awa, kuro. Qehwe me ser milê me. Te ji mesa sû keçika berde. Em li ser karo xwe bisekinin. Ez bi pê keçika dikevim yan tu? Oxlum me ka ez dikarim derkevim derve ku bikevim pê keçika he? Ji xwe me top avêtiye. Ka em ê çawa bêjin kekê baranla te wî bêje. Esa te çawa ji bavê min re dibêjî? Tu wî bifikire. Wele min dernexe berê apê xalo. Tê pire bibey wê. Ka zirara me çiqas e? Bise kuro, ez hesaba dikim. Tu serê min tewlev dikî. Mîrze, Virazî, ez îro pir kêfxweş im. Xêra bo. Carna Xwedê Teala êş û elem û keder dide mirov, carna jî kêf dide mirov.

Ser xêrê bab. Bîzna te. Tu ku ve çi? Karek min e acil e. Kerek ez herim. Tê kerem ke.

Derbas bûyî bi Xalid Beg. Xuda ji te razî be Sosin xanim. Erê Gulîstan. Bes e te kezeba xwe jî reş kir. Ax zilamê xwe jî reş kir bes e wî bes wext wexate wî. Dayê bavê min çima tiştek nabêje? Çi pê hat? Ma wî her tim wisa bimîne. Kurê min. Baran nur xwarinê dixwe. Tu jî here bixwe hadê. Dayê ez ne birçî me. Min got bavê min çima napeyve? Çi namêj e? Awaz, Min got bavê xwe rehet bihêle û here xwarina xwe bixwe hadê. Berfîn, Keça min wî bibe hundur. Hadê. Alo, Temo? Kerem ke ceger pola. Temo derhal were vir. E çi bû ez dihil vir hatim? Ya gerek tu were ha. E, ez ê berfînê re biaxivim. Di ser çi? Çawa ser çi? Dom çi axivîn? Ê tamam tamam vê demê ez derhal têm. Were were, Apê Xalid jî nexweşxaneyê de ye, tê seriyek jî bide wê. Çi bû ev Apê Xalid? Ya wele qrîza dil derbas kiriye. Lê bawer im anka baş e. Aha, vê demê ez derhal têm. Temam. Çawa yanî? Wê bavê min erdin wisa be? Tu li min gutarînek Awaz? Nehetin. Belkî heta çend rojan bê ser xwe û bimeşe. Dayê, Ez ê erim ba diyar. Tiştek lazim bû telefonê min bikin. Tamam kurê min. Li belkê min miqate be. Baran, Çavê diyar maçê bike ji ber min. Tamam babo. Ez ê bêm kalê Xalîd te maçî dike. De bi xatirê we. Oxir be kurê min. Me bê xeber nehêle. Tamam dayê. Alo Serhat. Ez jî pir dixwazim werim lê rewşa bavê min ne baş e. Ti çi dixwazit telefonê de bêje. Berfîn ev tişt telefonê de nayê gotin. Gerek ez rûyê te çavê te bibînim û ji te re bêjim. Tu yê dîsa herî ne Serhat. Tu yê dîsa min bi te nebihêlî li vir a. Tu çi dikî Serhat? Na, na, gerek tu li ba min be ha. Kureyek ji agir jî li pêşiya min bûye zêbihata ma. Lê tu rewşa bavê min zani. Hîn nû ji emeliyatê derketiye. Lê temam wê demê. Em ê seriyek bidin mala we. Temam. Temam. Mîrza, ez sê saet berê pere peyivîm. Ez ê dîsa çima bigerim? Sara, ez lê digerim, dernakeve telefonê min. Tu lê bigere û telefonê bide min, ez ê pê re bipeyivim. Eger naxwaze bi te re bipeyive, tê çi bêje jê re? Hem dibêje ez aciz bûm, ez ê de li vir bimînim. Ew nikare li vir bimîne, nikare. Nikare çi ye Mîrza? Ma tu nizani Baran çi anî serê wê? Niha were vir çi bike? Ez jî dixwazim ji bo meselê bipeyivim. Ez ê em bipirsim, Ka Baran jê re çi gotiye? Ku ez ê rem dev û duranê wî Baranî bişkînim. Ya Rebî! Ka bise. Elo, Sara çi bû? Elo, Amoj ne. Tu kari telefonê bide hêlî? Temam, keça min. Ka bise. Elo, Sara çi bû? Elo Aylin? Ez im Mîrza. Min gudar kerd. Çi bû Mîrza? Ez naxwazim bi kesî re axivim. Min rehet berdin. Aylin, tu qet morala xwe xira neke. Tu kes nikare doma min aciz bike. Tu were vir, bira her tişt bi dilê te be. Ya xwe şikayî, Yan jî bi zorê. Hêlîn! Hêlîn! Mîrza! Mîrza, çi bû? Dayê, ez naxwim pirtal e. E tu mecbûr î kurê min divê tu bixwe. Erê lê, tu vêya nexwî tu çawa bûbî superman?

Rêz li rê jî bêje. Ev mesele pêre pêre carekê de çê nabe Temo. Ya tu jî bavê min jî pir ecele dikin ha. Pêre pêre çi ye, pêre pêre çi ye? Ew bû panzdeh sal derbas bû. Lê tu ceger pola yî, gerek tu hel bikî.

Waax xaritê mezin waax ji mirinê xilas bû. Weysî, apê bîşar li jor e? Na wele, dû deqe berê derketin derwe. Kuda çûn? Ez bawer im çûm mala apê xalit. Tamam ez dijorim. Kerem ke Merwan. Ez çî kerem kim Şêrîna min. Em çima hatin vir? Xêr e? Çawa em çima hatin vir? Ez dixwazim bi xanima xwe re, bi diya kurê xwe re. Şevekê xweş derbas bikim. Yanî em nê diya kurê te bin? Em pênc kuruş nakin ne? Ev çi gotin e Şêrîna min? Lê min biryar da ez êdî hîn zêdetir bi malbata xwe re û zarokên xwe re eleqeder bibim. Yanî êdî ez ê berî xwe bifikirim. Mervan tu tiştekî ji min me naşêrî ne? Keçik meçikek tune di jiyana te de.

Nav xêrê de bê Gulestan xanim. Rewşa Xalit Beg çawa ye? Elhamdullah baş e. Xalit! Tu çawa yî baş î? Baran, ev çi bûye ji Xalit Beg? Dema qelbê wî sekiniye, xwîn neçûye damarê serê.

Gajiya bi te re çi bike Blan? Mîrza, em li hev axtin, min perê we da. Min got ez werim cem bi şeva re ez qise bikim, ez mazotê bigirim. Te da çi Blan? Te da çi? Welleh min dot sed û heftê û pênc hezar min da Merwan. Ew jî got min bi şeva re gotiye her tişt temam e. Te da Merwan? Belê. Sara! Kecî tu jî were, ev der pir xweş e ha. Were! Mervan, Min got îbo bigere. Keçê min sibê bigerin lê çi ecele te heye? Na Mervan, têyî nuha bigerin û em ê dengê telefonê jî vekin. Deka dengê wî zîz e yan ezîz e. Of Sara of. Temam ka em bigerin. Ev tije beq heye li vir a jî. Ka telefona min? Binêr. Em ê dengê wî bibîzin û hema bigrin ha, temam? Tamam. Ez e niha gazî Merwan bikim. Eger tiştekî wisa tune be, wê miriyê te ji vir derkeve. Vay li min digere. Xwe bide min. Helo Merwan. Mîrza? Îbo dibêje min pereya pê bişart dayê Merwan e. Rast e yan na? Mervan?